Lalpa, vawiin hna ka thawk leh thei a, ka lawm e. Nile ngam in Awmpui a vawiin lawmthu ka hrilh che a, dang takin i hmel hruai thleng lem che. Enga tinge tit kan tih kha hello mi kha tihte chuan kalsawn a chang fiah ve tur che lo. Aw, ka lo inring nghal tawh lo lo mawle, hei ka na love e. Ka van nei khawp mai. I van nei a, keini kan van buai pawi ti lo ni maw? He khai thim em a ngai lo ve. Tha te te'n i sawi tlang ang u, hei damdawiin kal te a ngai lo bawk a. Enga, i kawr a ṭet a ni mai a, kawr ṭet te damdawiin a kalpui ngai em ni? Khaw nge, ka lo pui dawn se u mi. Hei, lo ti ve suh, nang a puih dan ngai lo ve. Kal la ni mai, kal mai teh. A nih leuh aw, a zia lo hle mai a. A thinrim duh miah lo leh nghal a ang. Nia, a dik tak chuan kan thim lo nia, midang an awm ang tih hlawm khawp mai, kal daih ang.

Ehe! Lala pa hi in insual chiang mai. Lehkhai bawih te kei mite chu insual rual pawh kan nih ta lo hi a, ka rawn haw kawngah ka hnunglam train bike in rawn sur lut alo maw le. I fim phur lo ni maw a pa hi an in fim phur tur tih kha. Umhum, khawi maw pa a, i kawr chu thler nasa hle mai, i na miah lo maw? Nia, hei ka na lo tlat mai Pathian min veng a ni. A panga ti nge sut ringawt che an van sual em em. A an tih pawlh a nia Mbuih te, hei ka tha lo ka ngaih tur mah ta che. Pa a in a lo hla va a lawmawm hle mai le. Chei ka peih tawh a, i kawr ka va lang i aw.

Ohh a nih leh ka lo zui ve ngei ngei chu. Mahmual scooty hi ka man phut chuan ka inkhawm regular viau ang ti hiah em. Tawngtai char char la tak tak ah i peih rei leh awm lo em mai. Hetiang a lucky ticket a man nalh nalh thei hi chu mi vannei ber chi ka ti mai. Man a har em mai. Mi vannei ber nih la te chu a dang daih. Tiraw Mapuii. Umm. Pu Siama teinah hian lut ila, Ngawiru chu an ṭawngṭai rih nghak lawk mai ang u. Ngawi tir tir daih ang tih a dan kan lo em em a, kan chhungkawi ve hlimna kan chan ṭhin avangin kan lawm tak tak a ni. Tin, bike a min sutu te pawh kha i ngaihdam kan dil bawk a, accident lova fimkhur zawk a lirthei kan zem theih nan i ṭanpui kan duh sak e. Midang tan an ṭangkai ve thei tur min pui la, Isua hmingin kan dil a che. Amen. I nawm em? Awm e, lo nawt rawh u. Hei, Lucky Ticket kan zuar a, mission failed a, biak in sak na, min leh sak ve u la. Nia, chanchin hra hrilhna lam ania, lei ve teh u. E, kha thu man ang ni ni maw? I ngan fel em em ve. Enge lawmante ni reng reng a, kan lei zo ve dawn em maw ni le? Chiang Sawmthamin scooty thar a man thei a, in man lo nih pawhin van lama awmna hmun tha tawk in a man dawn tho a nia, van eina ticket a ni ringawt. He chutia chanchin thra hrilna tur a nih te chuan pakhat chu nui kan lei ve dawn an ni a. Ni e, a kan lei veng chu khau hle. In man hlauh chuan Mapui nen hian min phur ve dawn nia, teh reng mai. Yes, a u scooty kan neih dawn. Kan lawm lutuk e, a nih an kal leh nghal mai ang. Ti ru kan duh tawk tawh mai dawn mi. Nia, ho tawh ngut, nia, ni tangah kan ti leh mai dawn nia.

Enga? Duhsak in ka rawn zawng ve em em che a, ka nei ka tih chu ka tih der ngai che a ni. Lufa kal rim erawh ka lufa dun lo. E e e! I va pa ta lo ve, ka thin tih rim chuan ka hnek hreh miah lo che a nia, enge i hriat a, min han kawm duh lo khang lam chu le, tunge nia in hriat a? Min hre thiam teh, ka lo kalpui lo min che. Min phatsan hi chu i in thir khawp ang, nang lo pawh tihpui tur ka ngah e mai, i lo nep khawp mai.

Ka pa zei hi an hriang a ni mai lo. Mapui nen hian Venglai PKP drama ah in a rawn thlen tute chu Rem, Nghaka Tailoring, Muscle Shoe Store. Eng a, eng a, eng a ti e, ka ren awm loh lai pawhin en reng a. Eng ang e, kan en lo ang, eng zawng zawng a eng ber, Isua Krista kan chhi ta ta lawm. I duhve nih chuan kohhran inkhawmna a lo tel vel a, awlsam tak a nei theih reng a ni. Tunah heti mai hian tih drama i lo thlir chhun zawm ang. Pusiam, pusiam, i lo nghak lawk teh. He thu mah eng a ni ta? Thil hrilh duh lawk che ka nia. Sawi ta che. Pusiam. Kan ni chuan in lo chik lo mai thei a, mahnia in ina lucky ticket kan rawn zawrh khan in tawngtai lai kha ka en ru reng che u a, in chhungkaw vannei zia kha ka thlir reng a, nangmahni ang Kristian chhungkua kha ka awt ve a ni. Dan puitling ngei a nupui neia Kristian chhungkaw din dan tur min hmuh lawk tir a sin. He khaia keini ang chhungkua te chutiang lo tlak kan ni hlei hle maw le? Eng pawh ni se, kan titi dawn a nih ro ro chuan helai hian thu khawm rih tengua in hre vek a, kei chu ka nu leh pa ten thing thi a, tawngtai dan emaw, Pathian thu emaw min zirtir ngai lo a, in chhungkua lungrual taka in tawngtai lai ka hmuh cheu khan. Ka nunah theihnghilh tawh lo tur thu a sawi a ni. Nangma bul tan a ni em? Aaa, ka nupui nen maw le? Kan fate chu kan zirtir tam ber kha an duh zawng lo ni ve mai a. A bul kan tan lai kha a har zual lai a ni a, hman lo khan kan inhria a, mah erawh chu kan tum lui tlat a, kawng erawh chu a awm ve mai zel. Enteh pu siam, Mahnia Para Rota bike a sawitu che ka kan nei a, khami tum khan ka nun hi ka ning lutuk a, kan rui deuh bawk a, i huat thu sawiha insawh kha ka tum ber a ni. Mahse i lo thinrim duh si lova mak ka ti kawp mai che. A hnuah tum lo deuhin GKP hruaitu ten hei thu mate nen hian Lucky Ticket zawhpui an rawn sawm a, ka zui ve a in inah per kher an rawn kal leh a. Thu mang deuh khan in ṭung ṭai na a, ka tana min dirsak ri khan ka nun min khawih khawp mai a, ka rilru ka siam fel nghal a, ruihhlo pawh ka bansan ang tiin. A mawk hle mai, Pathian in kan ṭung ṭai na a hre reng a nih chu, ka van lawm em, ka chhungte hrilh lam ka nghah hlel hle mai a. Chu maw pu siam? Mei ti thinrimim ka sualpui fo tawh, mahse Tuma an thinlung ka hne ngailo. Nang chuan Isua awngin thinrim lo leh hmangaihna in i um zui zawk avangin min hneh chiang khawp mai. Ruihhlo pawh chu ka rilru ka siam fel chiang bawk a, ka hnar nghal hmiah hmiah mai sin. A mak hle mai, mi tam takin sawi fo mahse kan nuna thusawi tak tak tu chu Pu Siam inchezia hi a ni sin. A lo ni maw? A dik chiah. Chiat zih hi pawimawh a ni. Min veitu, Pathian thu min hrilhtu pawn tam tawh. Min hnehtu tak erawh chu in sawla min cho lotu zu ni tlata. Tuna inchhungkaw nun khan chanchin tha a hril a nih chu. Heti mai hian chanchin tha kan hrilh tihna a ni ang maw? Aw, heti mai hian. Titeu, helai lawka hi kan en alo awm reng lo mawle. Kan chaw rei tawh em ai. Luitila, Luin thingpui te an lum sel a, kan en ang chu mawle. Tuna kan thul thlir tang khan lo in enkawl tha la, lo fimkhur la, heti mai hian chanchin tha i hrilh thei tih ka hrial a. Keini GKP Venglai Unit te chuan kan thla leh phawt mai chu bazar bial khawmpui leh hma zawng bazar bial fights back.